Rhoi'r byd yn ei le. Trafod pryderon. Wel, mae'r ddoi fab eisiau ffarmo a... Fel yr wythfed cenhedlaeth ar ei fferm yn Sir Aberteifi, mae Melfa'n poeni na fydd dyfodol i'w phlant, sy'n gobeithio parhau â'r llinell. Mae'r tri, wel, gobeithio ffarmo gytre rhyw ddwrnod. Pa mor hyderus i chi bod modd iddyn nhw wneud hynny, y ffordd mae pethau'n mynd? Wel, dim ar hyn o bryd. Mae pethau'n edrych yn weddol dywyll arnon ni. Mae eisiau y Llywodraeth i ddino lan, mae Llywodraeth Cymru'n hopeless, so nhw'n gwneud dim byd i helpu ni o gwbl. Mae'n ymateb i gynllun ffermio cynaliadwy Llywodraeth Cymru, sy'n dod i rym y flwyddyn nesaf gan ddisodli'r hen daliadau o gyfnod yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r Llywodraeth wedi comisiynu adroddiad sy'n asesu effeithiau posib y cynllun, a'r canlyniadau yn arswydus, yn ôl undeb yr NFU. Mae'r adroddiad yn awgrymu y byddai'r cynllun ffermio cynaladwy yn arwain at ostyngiad o dros 100,000 o wartheg, sy'n cyfateb i ryw 800,000 o ddefed. Bydd yna ostyngiad hefyd o unarddeg y cant yn nifer y gweithwyr ar ffermydd Cymru, Rhyw bum mil a hanner yn llai o swyddi. Maen nhw'n gwybod y pethau yma ers 2018, a dwi'n, dwi'n bryderus braidd fod nhw wedi gadael pethau mor ddiw- ddiweddar. Chi, maen nhw'n ymgynghori rŵan a maen nhw eisiau bwriadu cychwyn all- yn 2025, toes â ddim llawer o amser. Swn i yn dweud bod 'na ddiffyg dealltwriaeth a cydnabod pwysigrwydd amaeth. Am banno mae nghŵyn i yn erbyn y Llywodraeth yma yng Nghymru?
Mae'r Llywodraeth yn dal i ymgynghori ar y cynllun ac yn annog pobl i fynegi barn. Dywedodd llefarydd bod yr asesiad economaidd yma yn ddarn pwysig o waith a helpodd i liwio i hymgynghoriad er mwyn gallu mynd i'r afael â'r materion yma. Nid yw'n asesiad, meddai, o'r ymgynghoriad presennol. Wrth reswm i chi moyn sicrhau bod 'na ddyfodol 'ma, bod 'na Ffarm ar gynnig i'r genhedlaeth nesaf, ond. Y gofyn i ffermydd sicrhau bod deg y cant o'u tir wedi blannu a choed yw un o agweddau mwyaf dadleuol y cynllun. A theimlad, ar lawr gwlad, nad yw'r gwleidyddion yn gwrando. Yr hyn mae mesur hyn yn ei wneud gan Lywodraeth Cymru yw anwybyddu'r concern a'r pryderon a llais unrhyw un um, sydd ddim o blaid uh, yr agenda goedwigo yma. Mae concern, um, mae pryderon, mae rhesymeg, Pob sector 'di cael ei anwybyddu ond am yr agenda 'ma i goedwigo. A mae'n rhagrith hollol pan chi'n edrych ar deitl y ddogfen, sef cadw ffermwyr i ffermio, ma'r cynllun 'ma yn gwneud yn hollol i'r gwrthwyneb i'r hyn sy'n cael ei weud. Gwarchod yr amgylchedd wrth greu diwydiant amaeth cynaliadwy yw bwriad y cynllun. Dyw'r diwydiant hwnnw ddim yn hapus, beth felly am yr amgylcheddwyr? Mae'n rhaid ni gofio bod ni angen pobl yng nghefn gwlad, ond gallwn ni ddim cario ymlaen fel ydyn ni. Dyn ni'n gweld llifogydd, dyn ni'n gweld argyfwng ym myd natur, dyn ni'n gweld argyfwng newid hinsawdd. Mae angen gwobrwyo yr ychydig ffermwyr hynny sydd yn wneud stwff i helpu bywyd gwyllt, a angen i gwobrwyo nhw'n iawn, Ond mae'r cynllun sydd gennym ni ar hyn o bryd ar bapur llawer rhy wan. Mae angen i gryfhau o a mae angen i fonitro fo hefyd i wneud yn siŵr bod y canllawiau sydd lawr yn gweithio.
Dyma gynllun hir ddisgwyliedig fydd yn ei le erbyn 2025. Wel, ni'n mynd i colli'r taliad i gyd. Ond gydag ychydig o gefnogaeth gan y naill ochr na'r llall, mae'r cloc yn tician.